Noswaith dda i chi a chroeso i'r Cae Ras Wrecsam. Fel y gwelwch chi mae'r chwaraewyr eisoes wedi camu allan ar y maes. Nawr te, nôl ym 1962, tîm pêl-droed Bangor oedd y tîm cyntaf o Gymru i ennill gêm Ewropeaidd, a hynny pan drechwyd mawrion Napoli o ddwy gôl i ddim. Ddeugain mlynedd yn ddiweddarach, mae Bangor yn ôl yn Ewrop. Y gwrthwynebwyr heno yw clwb Sar Tid o Iwgoslafia, a tybed a fydd Bangor yn dathlu buddugoliaeth Ewropeaidd yma heno? I gadw cwmni i fi yn ystod y gêm, mae Osian Roberts, Swyddog Datblygu Pêl-droed Ynys Môn, a chyn-hyfforddwr tîm dan ddeunaw oed Cymru, a hefyd Mark Lloyd Williams, cyn-flaenwr Bangor sydd erbyn hyn wedi arwyddo gyda Southport. Croeso mawr i chi'ch dau. Croeso. Nawr te Mark, y tymor dwetha, fe sgorioch chi 66 o golie dros Fangor. Mae'n siŵr bod 'na ddiolch mawr i chi fod y bois yma'n chware heno, a mae'n siŵr y bysech chi 'di mwynhau bod allan ar y cae ras 'na heno hefyd, yn bysech? Pasiwn, sa i 'di bod yn brofiad gwych iawn, ond mae Marogia, mae'r garfan igon cryf, heblaw fi, mae hen bartner i Paul Roberts, mae o digon o goliau yn y fo, ac hefyd mae'r cefnogwyr yn digon o dwrw a gobeithio fedran nhw gadw hynna mlaen. Fe gewch chi iste a mlacio mwynhau'r gêm am newid bach yn cewch. Ag Osian. Be fase'n ganlyniad da i Fangor heno felly? Wel, dwi'n meddwl 'sa Bangor yn eitha hapus efo canlyniad agos, ond os geith nhw gêm gyfartal,

a'r capten Simon Davies, y ddau â phrofiad rhyngwladol, ac yn nhîm yr ymwelwyr mae'r golwr Zilic, Bogdanovic a Vaskovic i gyd wedi cynrychioli i gwlad. Wel, mae Cooper wedi chwarae efo gwên ar ei wyneb ers fod o'n lain o'r fainc. Wel, yndi, dyna chi, mae o wedi cael, uh, wedi cael gêm o ers y dechrau mwy na lai, dydy, rhywbeth oedd o'n ddisgwyl, a mae hwn iddo fo yn, yn, yn andros o brofiad da, ac uh, fel oedden ni'n sôn, uh, mae o lwcus chydig bach fan hyn, dwi'n meddwl bod o wedi tynnu'r drosedd yn y, i fewn oherwydd oedd wedi colli meddiant ar y bel yn y marn i, ond uh, na ni. Ac yn gyn-chwaraewr efo Clwb Wrecsam, nes i Dennis Smith, y rheolwr presennol i ryddhau o, felly falle bod gyda fo bwynt i brofi am ar y cae ras. Bosib iawn, bosib iawn, a mae o wedi, fel oedd y Mark yn dweud yn ystod yr egwyl, mae genno fo goesau ac injan da, a mae o wedi gweithio'n galed ysgol mae wedi dod ar y cae. Blackmore, Burgess oedd y targed. Dyma chi yr hif 16, Durkovic. Mae o wedi dod ymlaen heb i fi sylwi, rai fi gyfadde. A fi nes i'n weld o'n dod ymlaen chwaith. Allech sicrhau chi bod na ddyn wedi gadael y cae, dyn nhw'n chwarae fe deuddeg. Ac uh, yr hyd 27 sydd wedi gadael. Paul Roberts! Yeah! Oh, mae'n ergyd wych gan Roberts! Paul Roberts sy'n rhoi Bangor ar y blaen! A mi adewai yr llunio ddathlu ddeud y stori. Wel, mae gafodd o afel ar honna, Meilir Owen. O, mae yna bel bach yn cael ei chwarae mewn i byrjus yn fan hyn, a mae just yn rhoi ti llwch pwysau neis ar y bel yna. Wan te nes i ddeud bod Paul Roberts a'i droed chwith o wanach na'r llall, ond chwiliwch chi fi, mae o'n cael cyffyriad cynta da fan 'na, a'n cadw'r bêl yn isel ar y targed, bach o wlith ar y cae ras 'ma, ond rhoi dim cyfle i Silic yn y gôl. Paul, ti 'di sgorio gôl sda o Sion, hynny'n un o rei gorau ti 'di sgorio. Gôl! Nawr dyfarnwr eisiau pêl arall, na chi, na chi ddarling o densiwn. Uh, Stephen Owen yn edrych ar ei oriawr, uh, wain tudur a'i law ar ei hen, dwi'n siŵr bod yr eiliadau nesaf yma uh, just yn llusgo fel maen nhw'n ni fan hyn, Nick. A Peter Davenport yn edrych fel dyn sy ar gychwyn ras 110 dros y clwydi, yn barod i neidio y bel gan Sosho Nats. Fyny at Miro Savljevic. Yr eilydd ydy Branesac, mae gan Cooper. O flaen Cooper yn llinell flaen, mae Hunt, Burgess sy'n ei derbyn i. Burgess heibio i Vaskovic. A da ni wedi chwarae bron i ddau funud o amser ychwanegol. Cic isa'r tîd, nid chwiban ola. A dyfarnwr wedi edrych ar ei oriau eto. Da ni ar drothwy, stori fawr! Ac wedi 20 mlynedd, mae Bangor wedi sicrhau buddugoliaeth arall yn Ewrop. Neges gan dîm sy'n chwarae yn y Cynghrair Cenedlaethol yng Nghymru, mae'n bosib i wneud o. A Simon Davies, Peter Davenport, Clayton Blackmore, pobol felly sy' 'di gweld cymaint yn profi llwyddiant fydd yn aros efo nhw am amser maith iawn, iawn i ddod. Fe chwaraeon nhw yn erbyn tîm da. Mae'r gefnogaeth wedi bod yn gampus a maen nhw 'di haeddu i buddugoliaeth. Wel, perfformiad ardderchog yn amddiffynnol rownd i ddechrau henwi nhw, ond yy mae pawb yn unig wneud eu part, efo Paul Roberts yn fwy na neb yn y llinell flaen, ond yy Burgess 'di cymro bob gwair, bob darn o wires ar yr asgell dde yma, a'r uned yn y cefn ydi'r cewri a'r arwyr heno fan. Y darluniau o ddathlu yn tarlinellu mor bwysig, mor gofiadwy di'r noson, ac efo Bryn Tomos, mae dau o'r dynion sydd wedi chwarae'r rhan mor amlwg, Peter Davenport, y rheolwr, ac Owain Tudur Jones. Well, Peter Davenport, it's got to be beyond your wildest dreams. It's a fantastic night. The, the players were absolutely tremendous. Every single one of them played the part. I can't, you know, I can't praise them highly enough. They were just tremendous all night.